Dirywiodd fy mhriodas yn eitha cyflym ar ôl y briodas. Hyd yn oed ar yn mis Mel, treulies ddeu ddydd mewn dagrau. Ar ôl cael iddo ddweud pa siom oeddwn i'n y gwely oherwydd do'n i ddim eisiau gwneud rhai o'r pethau fe awgrymodd. Ni fyddwn wedi ei alw'n gamdriniaeth yn ôl bryd hynny. Ceisiais ei blesio, ond roedd ffyrnigrwydd agosatrwydd corfforol yn frawychus. Ceisiais mor galed. Ceisiais goginio'n dda, edrych yn ddigon da, bod yn ddigon cwrtais mewn cwmni, ond doedd dim byd yn ddigon da iddo. Yn y nos, pan aethon ni'r gwely, byddai'n fy... Yn y nos, pan aethon ni'r gwely, byddai'n fy meirniadu am bopeth o'n i wedi wneud o'i le diwrnod hwnnw. Yr holl bethau roeddwn i'n meddwl yn anghywir amdanyn nhw. Ro'n i mor flinedig ac roedd yn rhaid i mi wrando ar bopeth oedd ganddo i'w ddweud, ac weithiau oedd hi'n oriau o'r hyn oedd ei le gyda'i mi. Pan ddechreuais i grio, oedd am gwneud i mi deimlo'n well trwy wneud cariad ataf. Hwn oedd y peth ola o'n i'n teimlo fel. O'n i wedi blino'n lân, ro'n i'n drist ac i fod yn onest, Rai dyddiau ro'n i wedi dechrau'n ohono. Nid oedd hyn yn gwneud cariad. Ro'n i'n brifo'n gorfforol ac yn emosiynol. Ond o'n i'n gwybod mai dyma'r unig ffordd y byddwn i'n cael mynd i gysgu, felly mi wnes. Doeddwn i ddim yn meddwl mai cam-drin ydoedd, ef oedd fy ngŵr, ac ni ddywedais na, ond gwnaeth y pethau y gwnaeth i mi wneud, gwnaethon nhw i mi deimlo'n sâl. Ar ôl i'n merch gyntaf gael ei geni, sylweddolais nad oedd hyn yn iawn ac ni allwn fy mlaen. Nid oedd fy nghorff wedi gwella ar ôl yr enedigaeth ac roedd rhyw mor boenus, ond ni fyddai'n stopio. Er fy mod yn crio mewn poen, er bod ein merch fach yn crio hefyd, Fe wnaeth e barhau i'n brifo. Dyna pryd sylweddolais nid oedd fy ngharu i, na hi, a fy mod i yno yn ei bleser gwingam. Fe wnes i gydnabod nad oedd fy merch na fi yn ddiogel, a dyna pryd y dechreuais wneud cynlluniau i adael. Roedd gŵr Morin yn greulon o'r dwyrnod cyntaf o'i priodas, yn greulon yn gorfforol ac yn feddyliol. Roedd yn defnyddio ei eiriau fel arfa i ddinistrio hunan-hyder Morin. Roedd yn defnyddio ei chorff i achosi poen difrifol iddi, ac i foddhau ei chwantau obsesiynol ac hunanol. Yr unig beth oedd ar ei feddwl oedd diwallu ei chwantiau rhywiol aflesol. I Maureen, ei chariad pur rhoddedig gan Dduw i'w merch, a wnaeth iddi sylweddoli bod yn rhaid iddi adael, ac a rhoddodd iddi'r hyder i weithredu. Dysgodd Maureen nad oedd ei meddyliau'n anghywir fel yr oedd hi wedi dod i gredu. Gelwir pob un ohonom i helpu pobl i ddod o hyd i'r nerth i gerdded oddiwrth gariad gwyrgam i fywydau o hunan-gred yn gorlifo â gobaith. am gariad pur Duw. Arglwydd pur cariad diamod, yr ydym yn erfyn arnat dros bawb y mae eu cyrff yn dioddef o drais rhywiol er mwyn diwallu chwantau aflesol eraill. Boed iddynt ddod o hyd i ffordd o ddianc ac i ddod i lefydd o iachâd corfforol, meddyliol ac ysbrydol, i ddechreuadau newydd mewn perthynas cariadus iach a bydd yn gefn iddynt wrth iddynt gerdded i ddyfodol gwell. Amen.